Täk bir oturanlar bar bolsa, salam aleýkum. Biz bu gün e, nesip bolsa Mekan Jumaýew bilen Firebase hakda biraz gürrüňdeşlik etmekçi. Firebase-iň ulanylyşy e, häzirki proýektlerimizi Firebase-de nädip döretmeli, nämeler edip bolýar? We soň bilen hem Python-da nädip integrate etmeli, şolar barada göreris. E, Mekan özüň bilen tanyşdyrsaň gysgaça nesip bolsa. Ok.
Mekan Jumaýew men Daşoguz welaýatyndan häzir Russiýada Saratow şäherde Saratow döwlet uniwersitetinde okaýan üçünji kurs neft i gaz bölüminde programming bilen üç ýyldan bäri meşgullanýan şu ýere gelelin bäri başga näme aýtyp bolýar python işleýän diňe üç ýyldan bärem diňe python Bu günki indi Firebase bir tutorial ýagny Firebase derslerine başlap ötýäs. Bir alty-ýedi dersden ybarat bolar nesip bolsa. Ýagny Firebase-iň bütin hyzmatlaryny ýagny elimden geldigiňçe görkezjek bolaryn. Wideoroklarda biraz proýektler zatlar ederis. Soraglar bolsa neme sorap bilersiňiz. Islendik ýerinde sorag bolsa kommentlerden zatyn ýazsaňyz göreris, okarys, üstünde durup geçeris. We soňundanam mekanla habarlaşyp bilersiňiz neme etjek bar bolsa eger gyzyklanýan öwrenjek bar bolsa sorag bolan bar bolsa arkaýyn
Ananda başlalyň. Başlalyň.
Birinji Firebase ýagny näme Firebase-iň nämedigine düşünip başlalyň. Firebase bu bir Google-yň bir cloud platformasy. Näme diýýär, näme üçin gerek, näme üçin döretdiler? Bu programmamyzy, programmalarymyzy döret gurmaga, kämilleşdirmäne we ösdürmäne hyzmat edýän bir zatlary bar, aýratynlyklary bar, ýagny şolary ýerine ýetirmek üçin, ýagny bir tool, bir set şekilinde döredilen bir platform. Saýtyna baralyň, bir firebase. Nokat google nokat com. Firebase-iň nämedigini gördük. Ýagny programmalarymyzy döretmäne, gurmaga, ösdürmäne kömek edýän bir Google-yň platformasy. Bärde indi Firebase-iň nämedigini aýdýar, size programmalaryňyzy döretmäne we işledip goýbermäne kömek edýär zat diýýär we Get Start-a basýas. Ýa-da gönümel-göni şu ýerde Go to Console-a-dan basyp bilersiňiz. Firebase-de öň işlän tejribesi bar adamlar Ýani pikirlerini ýazsyn çata Myrat soň okar maňadam aýdar belki ýalňyşan ýerlerimi düzeder belki aýtmadyk ýerlerimi goşar ok get starta basdyk we häzir bize konsola girýär ýani linkdenem silkadanam görensiňiz konsol ýani şu ýerde biz firebase proýektlerimizi döredýäs programmamyza goşýarys we birnäçe Firebase-iň bize berýän birnäçe hyzmatlaryny şu ýerde ýerine ýetirýäris aslynda. Gapdalda indi şu gapdalda öňki proýektlerimiz durýar. Häzir biz täze bir proýekt döretmek üçin şu ýerde plus znaçokly add project diýýär. Bir proýekt döredýäris, bir Firebase proýektini. Plus we proýektiň ady näme etjek bolsaň, bu näme diýeli? Ýol belet diýeli.

Bir mintde şu sorag bar. Diňe Pythonda ulanylýarmy diýýär Firebase.
Hä, ýok, ýok, aslynda Pythona soň bir integrate edildi. Aslynda bu mobile applicationlar üçin döredilen bir programma, platform Google tarapyndan döredilen. Bir mobile üçin aslynda. Ýöne Pythony bilýän dek durmaýar. Indi bize berýän hyzmatlaryny paýtynam ulanjak bolup, biraz zat eden şuň funksiýalaryny çekip alyp bolýar. We programmamyz döredildi. Continue. Ýol bilet diýen bir programma döretdik. Dowam edýäs. Programma diýip, programma däl-de, proýekt döretdik. Aslynda, ine, şu ýerde. Bu proýekt döretdik, şu wagt ýol bilet adynda. Bu main page. Soň nirden başlady, nirden başlady. Şu ýerden başlady. Bir üç ädimlik ýol bar bir programma döretjekde. Bir programma döredesi gelýän adam bir üç ädimlik, üç stepli bir ýoldan geçmeli bolýar. We Firebase hem özi şony e, size sazlap berýär, size berýär, size kömek edýärde. Aslynda bir programmerleriň, deweloperleriň elde etmeli zadyny Firebase özi berýär. Nämeler olar? Birinjisi programmaňyzy gurmak, applicationyňyzy döretmek, gurmak. Programmaňyzy döredeniňizde, guranyňyzda biz nämelerden peýdalanmaly bolýarys? Firebase-de nämeler bize kömek edýär? Şu ýerde bar, indi şu ýerde spesigi dur, ýedi sany zat kömek edýär. ýetişanok hyzmat berýär aslynda. Authentication, authentication näme? Bilşiňiz ýaly, belki köpiňiz bilýänsiňiz, bir sign up, sign in, ýagny login edeniňizde şu zatlar bize kömek edýär. Bir user account döretjek bolsaňyz ýa-da login etjek bolsaňyz ýa-da girjek kişiniň kimdigini tanajak bolsaňyz, şu authentication-yň funksiýalary, hyzmatlary bilen et bilen. Içini görelim, bassaň şu ýere girýär. Bularyň her gaýsy üçin отдельно bir ýagny video versiýalary bolar. Ýagny içinde koda nätdirip dönüşdirmeli. Get start authentication. Şu wagt ýol belet proýektinde men authentication bir e, Firebase-iň hyzmatyna goşup otyryn. Ýagny men şu authentication-i ulanjak diýip otyryn. şonuň şu hyzmatyny nämeler bilen ylaç edip bilýäris bir ulanyja e-mail password bilen ýagny e-mail gmail tapawudy ýok bir mail adres bilen oturum açyp bilýär bir akkaunt döredip bilýär özüne bärde şu ýere gelip edit we enable boldy berdi uze sign in method diýip görşüňiz ýaly telefon Mail bilen, Google akkaunty bilen we birnäçe GitHub, Microsoft akkaunty bilen, Apple bilen ýa-da anonymous ýagny näbelli diýibem ýagny myhman şeklinde hem bir authenticator ulanyp bilýäň ýagny akkaunt döredip bilýäň şeýle. Soň ikinji ulanmaly programmamyzy döredenimizde ikinji ulanýan zadymyz näme? Bir databaz dogrudan. Firebase-de hem şular ýaly databazlary bar, Real Time databaz we Cloud Firestore databazy bar. real time dat ikisiniň arasynda aslynda gaty az tapawut bar. Ýani birmi iki, ýani el bilen sanarlyk we programmaňyza görä, ýani haýsy amatly bolsa, şony saýlap ulanyp bilersiňiz we bir programmanyň içinde şu iki databaz şeklini hem ulanyp bilersiňiz. Ikisini hem men bir şu table şunda urjak, şu databazy muny bu Firestore-da urjak, muny real time-da urjak diýip bilen we real time Ýagny içinde datalar üýtgän wagty real time şeklinde siziň programmaňyzda hem görünýär. Hiç hili obnowit etmek gerek däl ýa-da girip çykmak gerek däl. Iň gowy tarapy aslynda bu. Görşüňiz ýaly. Bularyň içine her haýsyna girsek häzir wideomyz uzaýar. Myrat şonuň üçin indi bulary wideo uraklarda görkezem. Nädip bu zat edilýär. Soňam storage bar, e, cloud storage. Bu näme? Bu e, file storage. Yani siz depolap bilýäňiz. Edil cloud ýaly. Siz faýllaryňyzy şu ýere goýup bilýäňiz. Ýene get start diýip içinde next done. Now creating default bucket. Bir bucket döredýär. Yani faýllaryňyzy şu ýerde goýup bilýäňiz. Bir hem faýllaryňyzy goýjakda bir papka alam içinde Üstünde goýup bilýän şu patlanyş üçin üç gaýylaryň bolsun. Üçin nesip bolsa Pythonda göreris nädip edilýär. Ve bir GUI programmalarda hem goşup nädip edilýär olary göreris ve web applicationlaryňyza nädip salyn goşulýar integrate edilýär ve olaram göreris. Upload file diýip bir button bar aslynda şu ýerden hem etip bilýäňiz. Bir create folder papka döretip bilýäňiz içinden hem. Ýöne biz kodlar bilen nädip edilýär köp şony göreris. Şurada papkalar durýar, faýllarymyz durýar, isleseňiz bir storage, depo. Soň näme zady bar? Hosting. Bir free şekilde web saýdyňyzy deploy edip bilýäňiz, host edip, hostuňyzy, ýagny host, ýagny webçiler köpräk düşüner. Free şekilde global web hosting. Firebase bize şuny hem berýär. Gaty gowy aslynda. Soň cloud functions bar. Cloud functions näme? Bu serverless, ýagny serwersiz, serwersiz, hiç hili serwersiz programmaňyzy ýükläp bilýäňiz. Hiç hili serwere gerekmezden şu ýere cloud functions-yň kömegi bilen zat edip bilýäňiz. Run your mobile backend code without managing servers. Ýagny hiç hili serwer dolandyrman diýip, programmaňyzyň backendini ýükläň diýip, o run dolandyryň diýip. Yani backendini, mysal üçin web applicationleriňizi TypeScript, Node.js, JavaScript kodlaryňyzy şu Cloud Functions'a ýükleseňiz, siziň programmaňyz işleýär. A web hostingde aýtjak zadym free, çünki mysal üçin men Russiýada bir web saýt döredim we şu Firebase hostingi ýükledim diýeli. We başga biri Çaýnadan ýa-da başga bir döwletden meniň saýtyma girdi. Firebase-iň edýän zady näme? Şo Çaýnadan girse, şo Çaýna ýakyn bir serweri bu zat edýär, baglanýar we statik faýllary, içindäki statik, ýaňky image-di, CSS-di, JavaScript-di, şolary tiz ýerine ýetirmäne kömek edýär Firebase. Ýagny tiz işleýär websaýdyň astynda. tiz hereket etmegine kömek edýär. Soň cloud function, soň machine learning bar. Bilen machine learning, yani machine learning tasks, yumuşlarynızı yerine yetirip bilen şu yerde aslında. Machine learning, web saytlar yasap, web saytlarda machine learning ibadet edip bileňiz, e, yerine yetirip bileňiz. Birinci step bitti, yani bir pro programma döredenimizde birinci stepimiz nämedi? Adamimiz programmamyzy näme gurmak, döretmek we şu ýedi sanyk berýän bize hyzmatyny ulanyp bilýäris, isleseň birini ulan, isleseň ikisini, isleseň ýedisinem ulan. Ýagny bir programma gurmakda şu ýedi sanyk hyzmat berýär bize Firebase platformasy. Aslynda dewloperler şu hyzmatlary mundan öň indi Firebase-den öň özleri elde ýazýardylar we görýäňmi häzirki döwürde gaty aňsatlaşdy köp zat we Deweloperlar ýa näçe ýa bir deweloper üçin ýa bilmeli zatlaryň biri meniň pikirimçe şu Firebase. Soň ikinjisi näme? Ikinji sebimiz bir programma gurmakda. Ikinji sebimiz e, grow your app programmaňyzy ösdürmek, kämilleşdirmek. programmaňyzy kämilleşdirmek, nähili şekilde bu bize berýän hyzmatlary, Firebase-iň berýän zatlary nämeler? Bir Crashlytics bar. Crashlytics näme diýýär? Biz size e, programmaňyzyň çökgünliginiň analitikasyny berýär. Näme üçin seniň programmaň indi e, ulanyjylary özüne çekenak ýa-da näme üçin ulanyjylar çykyp başlady? Şolar ýaly analitikalaryberýär aslynda. Soň analitikanyň özi bar, analytics diýip bir hyzmaty bar. Olar näme edýär? Bu siziň programmaňyzyň ulanyjylaryna düşünýär. Ýagny olaryň nähili ulan siziň programmaňyzy nähili ulan ulanýandygyny analiz edýär. We şoňa görä siziň programmaňyzy size bilgi berýär. We predictions bar. Predictions diýen hyzmaty bar Firebase'iň. O näme edýär? bu machine learning analitikasyna ýüz tutup apply edip näme edýär gelejekde siziň ýa programmaňyzyň ulanyjylarynyň dowam edip etmejegini aýdýar size siziň programmaňyzy nähili ýygylykda ulanýar näme maksat bilen girýär pul harjamak niýeti barmy şolar ýaly maksatlaryny size görkezýär bu predict edýär çaklaýar aslynda Hmm. Başka, başka one minute. Başka zat nerede? Ee, soňam e, iki cloud messaging dip iň gowy e, hyzmatlaryndan biri bir Firebase'in. Näme diýär aslynda cloud messaging bir bir täzelik bolýar, zat bolýar, push notification, push SMS ýani bir zady bir habar ugradýar. Ve cloud messaging kömegi bilen hem SMS ýani messenger programmalary döredip bolýar. Web ýa-da mobil, web application ýa-da mobil applicationlerde cloud messaging. App distribution diýen bir hyzmaty bar, ýene hyzmat, hyzmat. App distribution. Bu näme edýär aslynda? Bu programmaňyz çykmazdan öň test etmek üçin, ýagny dostlaryňyza ýa-da trusted testers, bu testerçilere siziň öz test sözçüleriňize şu çykmazdan öňki wersiýasyna ugradýaňyz we size olaryň nähilli ulanýandygyny size garşy bir ýene bir analitika ýalyk bir zat çykaryp berýär. Soň bärde näme test lab bar, ol mobile application-e degişli. Test lab programmalaryň arasyndaky ýene automated and scalable awtom awtomatlaşdyrylan we ölçenip bilinýän bir testler ýerine ýetirýär. Ýene testiň bir something like that. Başga näme zadymyz bar? Başga näme zadymyz bar? Aslynda remote config diýen bir hyzmat bar. Men şu wagt Firebase-iň bilen näme etip bilýäňiz, şolar aýdyp berip otyryn. Ýani biraz liste uzap bilýär, çünki gaty uly platforma. we öwrenilmeli platforma, ýagny gelejegi bar bir platforma. Remote config diýip, şu ýerde bir ýerde bolmaly. Şu çep gapdalda menýuda. Remote config e, hyzmaty näme ýerine ýetirýär? Bu, mysal üçin, bir mobile applicationyňyz bar diýeli, döretdiňiz diýeli. Şony obnowit etmän, ýagny täze wersiýasyny ýüklemän, siz uzakdan remotely, ýagny uzakdan siz şony Obnowit edip bilýäňiz, täzeläp bilýäňiz içindäki zatlary we üýtgeşmeleri uzakdan görüp bilýäňiz. Ýagny gaty aslynda gowy zat. Köplenç ýagny userler, ulanyjylar ýagny updates etmäni, obnowit etmäni ýalkanyp bilýärler. Başga näme zatlarymyz bar? App indexing diýen bir hyzmat bar. Ýagny grow, ýagny ikinji stepde häli biz. Grow, Growing'de kämilleşdirmekde pro, programmaňyzy. App indeksi näme diýer Firebase'de? Bu e, userlaryňyz hakynda maglumat berýär. Haçanda Google Search'de gözlenen wagty. Mysal üçin Mekan Jumaýew diýip meniň şu mobile application'ymda bir zat barmy? Bir akkaunt açdymmy? Google Search'de Mekan Jumaýew diýende bir topar zatlar çykýar, Facebook akkaunt ýa-da Instagram akkaunt, başga akkauntlar çykýar. Edil şolar ýaly Bu Mekan Jumaýew we gapdalda seniň Mobile Applicationyň logosy ýa-da bir zady durýar. Ýagny şu taýdaky akkauntyň örtleşip bilýär. We soň. Soň olarak, soň olarak. Indi üçünji ädime geçip biläýeli, Assaýuwaş. Üçünji ädim näme? Soňky ädim Improve. ýagny ösdürmek bu perform stabilizasion nähili durnuklylyk we performansyny ýerine ýetirmekdäki zatlary ýagny şo ösdürýär perform ýerine ýetirijiligini programmaňyzyň olarda nähili hyzmatlar bar firebase-de olar üçin bir ösdürmek üçin bu ýaňky aýtşymy alyp testlab bar cloud host clouddaky mysal clouddaky telefon deviceslary arasynda test edýär. Yani o nähili ulanýar, bu nähili ulanýar. Obşa bir zat çykarýar soňundanam netije çykarýar. Crashlytics, ýene ýaňy aýdyp geçdik, Crashlytics programmaňyz näme üçin çökgünlige çökgün yani programmaňyz näme üçin pese düşüp başlaýar, şolar hakynda bir analiz edip size bir bilgi berýär. Crashlytics adyndan hem aýdyp geçdik. Crash Analytics. E performans diýip şerde bolmaly, ýalňyşmasam men öň geçip görüpdim şony. E, bu performans, performans monitoring aslynda bu siziň programmaňyzyň näsazlyklary hakynda, problemalary hakynda bir bilgi berýär aslynda. Aşagy ýokary aslynda şular ýaly berýän hyzmatlary, ýagny sanardan gaty kän,

bilen tanyşmak aslynda. Çünki eger muny wideo urakda etsek has uwal uzalyp giderdi. Bir bir iki sany wideo ders taýýarladym. Yani şu taýda mysal üçin konsuly yani şu ýerlerini nädip ulanmalysyny hiç hili derejede görkezmedim. Diňe gönümel göni project name yani ýalyk bir add project edip proýekt döretdim we kod işletdim. Yani o taýda düşündirip oturjak bolsam Wideo has uzaýar we biraz boring iç kysma bolup durýar-da aslynda.
Dogry aýdýaň. Nesip bolsa. Şonuň üçin konsoli ot ulanyp bilmeli. Home project overview baraly we ýene bir iki sanak düşündirmeli zadym bar aslynda.
Okey. Ýene mutnal soň bular. Şunça görkezdiň, aýtdyň welin soňundan. Häl bitenok, ýene bir iki sanak zat galdy prosta. Okey.
Proýektimize web
Proýektimize nädip zat goşulýar? Eee proýektimize eee mobile application ýa-da web application goşup bilýäs. Onuň üçin indi şu ýerde main page-de ýagny home page-imizde file konsolda şu ýerde iOS we Android web appler bu Unity gameler üçin aýdýan. Web appleri goşup bilýäs. Mysal üçin web application üçin barýas. adyny berýän. Men ýol belet diýdim. Ýol belet app diýjek. Ýol belet app. Soň register app. Continue. The next. Ve şu yerde yine e, görüşünüz alıp bize bir JavaScript aslında bir script kod berýär. Yani biz bunu Firebase, e, Python ulanacağımız için aslında dine şu yerden ulanýarys. Webçiler üçin bolsa gönükmeli göni skriptini alyp JavaScript faýlynda goýsa, ýagny göni şu web application-ne aslynda baglanýar. Ony aýry bir ders uzatda düşündireris. Şu wagt bir web app döretdim. Görşüň ýaly Firebase-i bir webde backend şekilinde ulanýarlar, backend üçin ulanýarlar.

Aha. Aslynda şu hyzmatlaryny ýaňky aýtdym-a bir programma döretmekdäki şu üç step bar diýdim we aýdyşykdan barşyny dogrudan. Şu indi gapdalda görýän zatlarym. Şulary aslynda ulanmak üçin sen hökmän şu ýerde proýektiň içinde bir app bolaýmaly. Web app ýa-da mobile app bolmaly. Şonuň üçin birinji web app döredýäň, at berýäň, onam Python programmanyň içinde ulanyp bolýar. Hmm. Python programmalar döredýän, mysal üçin GUI döret ýa-da konsolda bir zat döret. Aslynda elde ýazmaýaňda, mysal register diýdi, register sistem, login sistem zady bir faýllar bilen, databazlar bilen birnäçe kodlar ýazylýar aslynda. Firebase-iň kömegi bilen iki setirde bitirýäň. Gepi gürrüňi. Dogry.
Indi dynamic şekilde bolýar.
Indi bolup. Eger muňa garaşma bolsa, şuny hem bir zada mı? Köpräk nirelerde ulanýar diýdi, ony başda-da hem aýdypdyk, mobile app-de, web app-de ulanylýar diýdik, ondan daşaram. Hawa.
Aslynda köplenç mobile applications ulanýar backend şeklinde. Web applicationlerde däm gaty köp ulanylýar. Backend şeklinde hemmesinde däm backend şeklinde ulanýarlar. App create etdim. Intik. Oho, web appini create etdi bro. Aslynda şul öýdýän ýol bilet diýip dur ony. Şo, app. Project settings'e gideli. Bärde nämeleri görüp bilýär, şolary görjek. Projektimiň ady Projektiň ID-si, number, web API açary, açajygy, bar. Hä, ine, web apps, bir sanak app döredipdirin şu projektiň içinde. Ýolbilet app diýip, adynam üýtgedip bilýäň islese. Appiň ID-si. Bu app ID we projektiň şu ýerde zady bolmaly, sender. Him public facing name zat diýýär bir messenger application zat döredeniňde ýagny ýazyşylýan sms zatlar şolar gerek bolýar app id zat cdni we ýaňky biziň kopýalap alanymyz bu bize data bu bro ine api kidi domaindi proýektiň idsi paketim ýagny şu hyzmatlaryny firebase däki ýaňky hyzmatlary authentication the real time

Maý serwerim. Sender aýdym. Ene sender aýdym ýaňky ýerdäki aýdy. Murat sen näme diýjek? Näme diýip bilýäň? Indi nähili gördüň? Sen hem Python-çy. Python kod sada ýazmadym ýöne nähili düşünýäň şu Firebase hakynda?
Firebase-iň nemesi gowy gaty hälki zady umuman görünmeýän platforma özünde. Sign-in system birem File storage-yny ulandymy mukam ýadymda däl ýöne signing system-yny görüp bilmeseň gaty gowy bir hili näme diýsemkäm aýdy şuny ýaly çyz şonda uzyn kodlary özüň ýazyl şondan şu ýerden göni hälki gerek şol nemesi barda üýtgeýjiler variableler şolary alýaň datany öz taýýar içinden soň sen koduň içinde-de üýtgeşikleri üýtgetmegiňe gerek ýok bäri gelip bu ýerden Arkaýynmys hem girjek zadym täze bir zat girizjek bolsam girdik zady hälki ýanym data baza ýan ulan gördüm men hä şeýle ýöne ulanmagy aňsat öwrenmek hem aňsat we aýşyň ýaly pythona da bolýar meselem flutter esasan mobile app web app We ne tolko Python, Java zadydam bolýar. Java-dam ýazyp bilýäň isleseň. Soň ýene bir zat diýip barýardym. We ne tolko ýene databaz tarapdan aňsat bize authentication-a muň machine learning-di, hosting berýär, bir serwer berýär, özi serwersiz şekilde application-yňy ýa-da mobile ýa-da web application-yňy ýükläp bilýäň. Uzakdan kontrol edip bilýäň, täze üýtgeşmeler girizip bilýäň. We geljekde şu uraklarymyzda şularyň her bir şu ýerdäki funksiýalaryny nädip ulanýarys, nesip bolsa şolary göreris. Nesip bolsa. So any question?
Mowutmy diýip soradylar. Munça zat aýtdyň, indi mowutmy diýýärler. Soňundan bize plança diýip dursa näme edýär? Hä, ýok, belli bir ýere çenlä mugt, belli bir data hereketine çenlä mugt. Mysal üçin, nähili diýeýin, belli bir gigabaýt, belli bir gigabaýta çenlä mugt. Soň, eger bir limit goýmasaň proýektiňde we şo limiti geçse, ýa ştraf edip bilýär Firebase. Hmm.
Dogry. Onda. Başga taraplarynam habardar bolmaly. Ýani bir uly bir proýekt edip, ony köpçülige çykaryp goýberjek wagtyň şo zatlara üns bermeli aslynda. Dogry.
Hä bir şulam gowy sorag aslynda geçenlerde birsem şony aýdypdy. Kar download bilerin diýip sorapdy şol başda sign in eden wagtyň hälki project zat create etmezden öň ilki muny ulanjak bolsaň bir kardy baglamaly öýdýän hä?

Store diýip dur, storage, ýa-da real time database bar, birem cloud file store bar. Indi, indi başga, başga näme diýip bolýar bärde?
Başga sözünde aýtmaly bolýar. Real time database-iň içini göreýin, nädip create etmeli aslynda. Şony görsek bolýar, bir aňsat şekilde. Konsolda köpräk wagt geçirmeli, praktik etmeli. Ýagny her bir ýerini görüp çykmaly. Ýöne köplenç konsolda oturmaýar adamlar, Göni koddan başlaýar. Indi konsolda proýektiňi döredýäň, boldy, hemme zadyňy enable şekilde etýäň, ýagny aktiw şekilde goýýaň we koda gitýäň göni. Kodda hemme işi ýerine ýetirýäň aslynda. Create database. Şu default we locked mode and test mode, ýagny bir Guplanan şekilde başlat. Şu real time database-iň ýa-da test mod. Test modda başlatmaly biz. Näme üçin? Çünki häzir kod ýazanymyzda içinde zatlar ulanyp bilýäs. Ýagny nähili diýeýin? Test edýäs da bileň. Eger log mode-de goýsaň şuny sen hiç hili içine ne goşup bilýäň zat-a, ne aýyryp bilýäň. Ýöne proýektiň polnyý gutaryp, ýagny serwere ýüklejek wagtyň şuny locked mode-da goýmaly. Bolmasa, ýa-ha başga adamlar seniň databazyňy ogurlap bilýärler, görüp bilýärler ýa-da şu şu wagt ýöne başlap praktika edip indi döredýänçellaň datalaryňy salýançellaň ýerleşdirýänçellaň test mode-da bolmaly şu. Tapawut şoda karoç ikisiniň arasyndaky wagt möwtde hiç hili içine zat goşup bilmeýäň alyp bilmeýäň ters matda goşubam bilýäň aýryp bilýäň adyndan boldy bolşy ýaly we creating aslynda şu wagt real time database nädip döretmeli içini zadyny görkezmek biraz manysyzam ýani şondadam görkezeli diýdik Databaza şu wagt hemme zat ýa neponýatnyý gelip bilýär häzir köp kişäni täze görüp oturan kişilere ýa Firebase hakynda hiç bir bilgisi bolmaýan kişä ýa nämedigini bilmeýän kişä ýaman düşnüksiz gelip biler aslynda. Üçin otdelny oturyp oturyp her bir şu hyzmatlary hakynda edýän işleri hakynda otdelny oturyp gitmeli häzir Hemme zat üst-üstüne bolansoň ýetişmez, ýetişmez diýýän.
Dogry. Onda bro temany üýtgedip zada geçeli. Gelejege geçeli we soň biraz öňümizdäki planlar hakynda aýdaly we şu wideo efirimizi hem şoň bilen soňlandyrarys. Bolýar.
Nesip bolsa. Habary kimden al, habary Mekandan al. Şo.
Näme täzelikler gelýänini. Nesip. Habar alaly şu Firebase zatdan Firebase tutorialdan soň zat etjek bolýadym ýaňky Python Advanced tutorial ýa Advanced temalardaky şolar bilen tanyşdyrmak ýagny Pythonda. Birem soň Telegramda bolýan bir ýerde Python grupba döretip bileris ýagny bir näsazlyk ýüze çyksa edil Stack Overflow ýaly bir zadymy paýlaşyp çözer ýaly umumy obşy bolup. Gowy bolar nesip bolsa tanyşlyk zady üçinem. Onda Python öwrenjekler garaşybersinler täzeliklere. Gowy täzelikler gelýär nesip bolsa. Ýa, awa.
Gowy planlar bar nesip bolsa.
Muny ädirlikçe başga sorag ýok eýýäm. Bu ýerde gowy boldy, gowy düşündirdiň. Ýagny, Öň görmedik bolan görmedik adamlar üçin hem düşnükli bolandyr elbetde. Men ýeke-ýeke nämeleri hakda aýdyp geçdim. Nesip bolsa, mundan soňkylardalam has içgin öwreneris. Eliňe saglyk. Sag bol köp.
Senem sag bol. Başga? Şu gün ýa-da ertir Firebase-iň birinji wideo ders urogy, ýagny authentication hakynda edildi. Şo hakynda bir wideo Ýol belet YouTube kanalynda bolar nesip bolsa. Garaňa
nesip bolsa. Soňky sözleň bar bolsa alal onda bizem assdassa jemläp bileris. Başga galmadyk zat bar bolsa.
Ses şende bro. Sen moderator. Moderator.
Bolýa. Onda sagboluň köp geleniňiz üçin.